Maitei, mba'éichapa pende pyhareve? Ore pyhareve porã ha nde mbo'ehára. Iporãiterei avei, che ha'e mbo'ekuaahararã Ramona Domínguez Ramírez. Añembokatu kyry, mbo'ehaovusu Ypype Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro. Aime mbo'esyry irundyhápe. Che sãmbyhyhára ha'e Carmen Dennis ha che mbo'ehára ha'e Zumilda Ocampo Sosa.

Péro marangatu po jasypa'apy mokõi sy mokõi pá peteĩ. Ha pechug̃uirã oipu'ỹ mokõiete umi ñe'ẽ ohechaukáva moõpa oĩ ha araka'épa oiko pe oje'éva. Mbo'epy ñe'ẽteja iñemohenda para iñe'ẽme hese Albert de su clasificación. Techauparã. Nde reko pótecha oparã, peteĩ ha'me oĩ, oikuaa mba'épa ñe'ẽteja, ohechakuaa opaichagua ñe'ẽteja, oipuru ñe'ẽteja opaichagua, oikumbu jehaipyrépe he'íva, ohendu ha tuichakuéra.

Oĩ porãiterei hikuái pende katukyryete. Néi, kóape jareko. Ñe'ẽteja, ha'e ñe'ẽ ojeipurúva oñemoambue hag̃ua peteĩ ñe'ẽtéva peteĩ teroja térã ambue ñe'ẽtejágui. Ikatu ohechauka momópa térã rapa'épa oiko pe ñe'ẽtéva he'íva. Ñe'ẽteja ñemohenda, ñe'ẽteja ñemohenda péicha, ñe'ẽteja araguáva, ñe'ẽteja moñe'ẽíva, ñe'ẽteja mbotovéva, ñe'ẽteja tekojoáva, ñe'ẽteja tendaguáva, ñe'ẽteja porandúva, ñe'ẽteja mbohetáva. Ñe'ẽteja araguáva, péva he'ise karai ñe'ẽpe advérbio de tiémpo. Ha'e he'íva araka'épa, ãva, ãnga, ag̃uite, ko'ẽrõ, kuehe, voi, aje'i, Ñandejára pave ñane resa porã, ñe'ẽjoaju, aparu, aje'i. Ko'ápe jareko ñe'ẽteja moneĩva, advérbio de afirmación. Ko'ãva ha'e hína, he'ẽ neĩ aje añete. Ápe jareko ñanderecha porãve jareko neĩ jakarúta. Ko'ápe jereko ñe'ẽtergia mbotoveva, ka'a karai ñe'ẽpe advérbio de negasiõ. Ko ñe'ẽteja ombotove ja, ja'éva, tove nahániri, aháni anive, aníke ne'ĩva. Techapyrãpe jereko nahániri, ha'e ndéve. Jaikuaa peniéte jatekoguáva adverbio de modo. Amombe'u mba'éichapa añe'ẽtéva oiko, porã, vai, mbegue, poñi, kangy, pya'e, jepe, puku. Jareko ñande techapyrãme, karai, ojeroky, porã. Ha peñareko ñe'ẽ pende ha tendaguáva, adverbio del lugar, omombe'u moõpa ko'ápe, ko'ápe, amo, pépe, ani, upépe, yvate, ñande tesaporãme jaguereko varai og̃uahẽ ko'ápe. Ko'ápe jareko ñande ñe'ẽ teja porandúva adverbio de interrogación he'isa karai ñe'ẽme. Ko'ãva ha'e mba'ére moõ mba'eichakue mamópa ñandetechakuéra pe ñanepó mba'e ro'eju ramo. Ko'ã pe ñanepó ñe'ẽteja mbohetáva, adverbio de cantidad.

Lomoñe'ẽpa ma mbo'ehára. Emoñe'ẽna nde mbo'ehára. Che ryke'y ndiroko mombajukávo momyry heta roguata rog̃uahẽ hag̃ua. Rog̃uahẽvo tenda oĩha memymba he'i chéve epytáta ko'ápe ha che katu aháta amo guyju ikatu hag̃uáicha oúvo ko'ápe tajypíre rejapo hag̃ua chugui rejaposéva. Heẽ, amohovái. Neĩ, ohóma katu ojepovyvy tujaguái sapavúre. Ne'ĩramírõ g̃uarã ahendúma he'i, Amíki reheja ohovei hendy yvy pokatuti oñani oñani ko kóva ejukápe ndaja'u hag̃ua ookue. Og̃uahẽ tapipi che ypýpe aha'ã oho yvate ha ohasa sapa'ãme. Ambyasyete, ndaikatúi haguére tapipi tuicháva ha ikyráva. Ou che ryke y ha oporandúvo, Moõpa oime tapipi rejuka va'ekue? Che katu amombovái. Nahániri, ndaikatúi mba'eve mba'evére, ipochyveterei ha upépe rire he'i chéve, Aníke ambue árape peñembosako'i ne mitã'i apytégã avereko hag̃ua chendive ko'ápe, hymba tupápe, roñembosako'i ha ko'ẽ rire roju jey ore rógape ikatu hag̃uáicha ha'e ou jey ko'ẽ mbuéro mymba jupávo.

Ko'ápe, amo, pépe, ag̃ui, upépe, yvate. Mymba he'i chéve epyta ko'ápe. Ág̃a, ag̃aite, ko'ẽrõ, kuehe, voi, aje'i.

Mba'ére, moõ, mba'eichagua, mamópa.

Néi, aje, añete, hẽ. Moneíva. Néi ohóma katu ojepohyvi ku jaguáicha. Ojepovyvy ku jaguáicha.

Amongovia Ñe'ẽteja ojehayhúva ñe'ẽ he'ise avýva rehe. Péva he'ise hína karai ñe'ẽpe antónimore. Ajépa? Jarekuápe nahániri he'i chéve mbo'ehára, mbegue oho pe mitã. Jajapomi ñane rembiapo upéva, ha'éichapa ikatu ñamongovia? Ne'ĩ he'i chéve mbo'ehára. Ne'ĩ he'i chéve mbo'ehára. Ndekatuséi rehépa hína.

Eju che rendápe ko'ág̃a. Eju che rendápe ág̃a. Oĩ porãiterei. Eju che rendápe ág̃a. Eju che rendápe ág̃a.

Moõ rehóta che irũ.

Peteĩ teroja térã ambue ñe'ẽtejápe. Oĩ porãiterei. Ñe'ẽteja ñemohenda mba'éichare ñe'ẽmi jey. Ñe'ẽteja araguáva, ñe'ẽteja moneĩva, ñe'ẽteja mbotovéva, ñe'ẽteja tekoguáva, ñe'ẽteja tendaguáva, ñe'ẽteja porandúva ha ñe'ẽteja mbohetáva. Oĩ porãiterei ajépa pende katu py'ete che mbovy'aite péicha.